Үтүө күннэн оҕолор! Бүгүн биһиги дьиэ кыылларын туһунан кэпсэтиэхпит уонна оонньоонньуохпут. Бүгүҥҥү дьарыкпытын таабырын таайытыттан саҕалыаххайыҥ. Тыаһа суох сыбдыҥныыбын, куоттарбакка ойоммун, кутуйахха тойоммун. Хайа ким билэрий, ханнык кыыл эбиппиний? маладьыастар саамай сөп бу куоска кутуруга эйэҥэлэс атахтара элэҥнэс хаһаайынга доҕоратас эрэбиллээх харабыл бу ким буолуой оҕолор маладьыастар саамай сөп бу ыт Мин аска үөрэбин, тимэх муннум буору түөрэр, кутуругум күрүчү, киһи көрү олус күлүөх. Саамай сөп бу сибиинньэ. Хонууга күүлэйдиир, күөх оту кэбийэр, үрүҥ ас арааһынан биһигини күндүлүүр. маладьыастар ынах сыспай сиэллээх түөрт түөрэм туйахтаах сылбырҕа сырыылаах бар дьоҥҥо туһалаах саамай сөп ат икки уһун кулгаахтаахпын чоҕулуспут харахтаахпын талаҕы оту сөбүлээн сиибин куобах уруута буолабын ким буолуой оҕолор бу маладьыастар саамай сөп бу кролик оҕолор биһиги ким ньахтыстарынан таабырын таайдыбытый Саамай сөп биһиги дьиэ кыылларын тайдыбыт. Дьиэ кыыллара биһигини кытта тэҥҥэ олороллор, биһиэхэ элбэх туһаны аҕалаллар. Онтон биһиги кыылларбытын иитэбит, көрөбүт, аһатабыт уонна бүөбэйдиибит. Билигин биһиги оонньоонньуохпут, кыыллар дьиэлэрин буллар. Биэхэ баар ынах, сибиинньэ, ыт уонна ат. Дьара ынах дьиэтин булуоххайын эрэ. Саамай сөп ынах дьиэтэ бу турар. Онтон сибиинньэбит дьиэтэ ханна баара буолуой? Саамай сөп бу баар. Онтон ыппыт дьиэтэ ханна турарый? Маладьыастар! Үт дьиэтэ бу турар. Уонна аппыт дьиэтэ ханна турарый? Саамай сөп бу турар. Маладьыастар! Кыылларбыт бары дьиэлэрин буллулар. Хас биирдии кыыл туспа аһыыр аһылыктаах буолар дии. Билигин ким тугу аһыырын билиэхпит. Кэрэ, кролик моркуобу сиир маладьыастар онтон ат тугу сиирэ буолуой оҕолор саамай сөп маладьыастар ат эбиэһи сиир онтон каза тугу сиир этэй оҕолор саамай сөп маладьыастар коза хаппыыстаны сиир онтон ынах тугу сиир этэй оҕолор бары билэбит дии ынах тугу сиирин Саамай сөп ынах от сиир. Онтон куоска тугаһыыр этэй. Саамай сөп куоска үүтүнэн аһыыр уонна ыт тугу сиирий? Саамай сөп ыт уҥуох сиир маладьыастар ким тугу аһыырын биллибит аны билигин салгыы ким хайдах саҥарарын таайыахпыт бу ким саҥарарый Саамай сөп бу сибиинньэ кэрэ бары үтүктэбит маладьыастар онтон бу кимий саамай сөп ат эмиэ үтүктэбит онтон бу ким саҥарара буолуой саамай сөп куоска эмиэ үтүктэбит маладьыастар Бу ким саҥарда? Саамай сөп ынах эмиэ ынаҕы үтүктэбит. Онтон бу кимий? бараан саамай сөп маладьыастар үтүктүҥ эрэ барааны маладьыастар бу ким этэй оҕолор саамай сөп бу ыт эмиэ үтүктэбит маладьыастар оҕолоор кыылларбыт саҥаларын олус да үчүгэйдик үтүгүннүгүт дьиэтээҕи сорудахпыт сөбүлүүр дьиэ кыылын уруһуйдаан баран кини туһунан кэпсииргин видеоҕа устан ыытаргын күүтэбин манан дьарыкпыт түмүктэнэр көрсүөххэ диэри